Ukusyzlyk sizi hem ýygy-ýygydan bimeza edýärmi? Ilki bilen birnäçe sagatlap uklap bilmän, soňra irden turanyňyzda keýpsiz we gowşaklyk duýýaňyzmy? Hatda kofe içseňizem kömek bermeýän ýagdaýlar bolýandyr. Şonuň üçin şu wideoda biz size uklamaga päsgel berýän dokuz sany endik hakynda taýynladyk. Birinji endik, ukynyň wagty. Sagat ýigrimi bir nol noldan on iki nol nol aralygynda ýatanymyzda organizmimizde nerw ulgamynyň dikelýän wagty bolup geçýär. Gije on ikiden üçe çenli bolsa, ol içki organlarda remont işleri bilen meşgullanýar. Gije üçden daňdan bäşe çenli aralykda bolsa, beýni günüň dowamynda ýygnalan maglumatlar bilen işleýär. Biziň biologiski sagadymyz şeýle işleýär. ýagny onuň wagty ýa-da tizligini üýtgedip bolmaýar. Ukuda biologiski sagat çuňňur we ýüzleý diýen uky fazalarynda bolunýar. Çuňňur bölegi ýüzleý böleginden gysga bolýar, ýöne şonda-da ol iň gereklisidir. Uky bozulmalarda adam çalt oýanýar. Onuň çuňňur ukusy örän gysga wagtlyk bolýar. Şonuň üçin hem ol wagtda organizm dikeldip ýetişip bilmeýär. Şol sebäpli gije on ikiden soň ýatsaňyz, näçe köp sagat uklanyňyza seretmezden, siziň organizm doly möçberde dikelip bilmeýär. Ol ýitgini indiki gije öwezini dolmak hem amala aşmaýar. Iň bolmanda on birde ýatmagy endik edip başlaň. Eger siz özüňize biologik sagadyňyz bilen gabat gelýän dogry wagty tapyp uklamagy başarsaňyz, onda siziň ukyňyz hemişe sagdyn we peýdaly bolar. Ikinji endik, krowat, matras, ýassyk. Eger siz oňaýsyz ýassykda ýa matrasda ýatýan bolsaňyz, onda ukyňyz hiç wagt göwne laýyk bolmaz. Matras ortaça ýumşaklykda bolmaly. Ol siz hereket eden wagtyňyz yz galdyrýan ýagdaýda bolmaly. Şonda endamyňyzda we oňurgaňyz dynç alyp biler. Ýassygyň hem ýumşak bolmagy boýun myşsalarynyň dynç almagy üçin hökmandyr. Üçünji endik kofein. Iň azyndan uklamazdan alty sagat öň kofein içmekden saklanjak boluň. Käbir adamlara kofein täsir etmeýär, käbirlerine bolsa uklamaga bermeýär. Öz organizmiňizi diňläň, kofein kofeda we şokoladda bardyr. Dördünji endik giç nahar iýmek. Ýatmazdan üç-dört sagat öň nahar iýmäge synanyň we doýup iýmejek boluň. Doýup iýen wagty köplenç ukyň gelýär, ýöne şol wagtda organizmde insulin köp mukdaryny aýlaýandygy üçin bolýar. Ol bolsa nerw ulgamyny rahatlandyryjy bolup hereket edýär, ýöne iýmit siňdiriş ulgamy üçin organizme şol wagt hereket gerek bolýar. Nahar iýlenden soň adam näçe gowy uklasa-da, oýanan wagty özüni agyr duýýar. Bäşinji endik, sowuk reňkler. Beýnimiz sowuk reňkleri bodrost diýip kabul edýär, meselem, goýy gök reňk ýaly reňkleri. Şonuň üçin ýatýan otagyňyzda ýyly öwüşgin saçýan ýagtylyklary köpräk sary ýa-da oranžowy reňkleri bolsun. Altynjy endik, iş. Eger-de siz gije çenli işleýän bolsaňyz we siziň iş wagtyňyz bilen ýatýan wagtyňyzyň arasy üç sagatdan az bolsa, onda siz doly uky alyp bilmersiňiz. Siziň beýniňizde dynç alyp, rahatlamak üçin ýer ýok. Ýatmazdan öň kitap okap ýa-da gowy zatlaryň pikirini ediň. we agyr zatlary pikirlenmän dynç almaga synanyşyň, ýöne iş etmejek boluň. Ýedinji endik, melatonin. Günüň dowamynda ýagtylyk wagty ýa-da işde bolsaňyz-da, ýagty saçýan enjamlaryň yşygynda ýatýan bolsaňyz hem ukyňyz polnocennyý bolup bilmeýär. Iň bolmanda perdeleri ýapyp ýa-da gözüňi uky üçin garaldyran maskalary dakyp ýatmaly. Sekizinji endik, şum. Daşky sesler beýniňi uklamaga päsgel berýär we beýniňi bimaza edip durýar. Eger sesli ýerde ýaşaýan bolsaňyz, beruşa ulanyň. Gowy ukyny almak üçin bir sagat wagt ümsümlik ýeterlikdir. Dokuzynjy endik, gürrüňler. Öz şahsy durmuşyň hakynda, politiçeski ýa-da ekonomika, remont we şuňa meňzeş gürrüňler gowy uky almaklyga erbet täsir edip bilýär. Uklamazdan iki sagat öň özüňizi tolgundyryp biljek temadaky gürrüňlerden çetde durjak boluň. Kitap okajak bolsaňyz hem, ýeňil edebiýatlar ýaly ugur saýlaň. Pikirlenip ýa-da duýgulara täsir edip bilýän başga zatlar bolmasyn. Şu endikleri ýerine ýetirmek üçin aýratyn wagt sarp etmek ýa-da kynçylyk döredýän hereket etmek gerek bolmaýar. Siz diňe her gün dogry hereketleri gaýtalap endik etseňiz, ukyňyzy doly we dogry alyp bilersiňiz. Bu bolsa esasy zat siziň saglygyňyz üçin peýdaly bolar. Onda sagdyn durmuş hakynda goşmaça soraglar bar bolsa kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Nädip ukynyň aladasyny edip bolýan endikleri bilýän bolsaňyz biz bilen paýlaşyp kommentariýalarda ýazyň. Her kim saglygy üçin aladasyny etsin, durmuşyny bagtly ýaşasyn. Täze peýdaly wideolarymyz üçin agza bolup jaňjagaza basyp wideony halasaňyz laýkam basyp goýberiň. Onda hemme zatdan öňde saglyk bolsun.